Taryhy gören iňlis hökümdary. Videony başlatdym ha men. Hawa. Başlatdym ha diýdiň bilen bu. Bir saat edip oturaýyn aýdyp aýdyp onu başlatdym diýýär. Başlatdy. Walla. Tolkun kanalyndan hemmäňize salam dostlar. Bu gün size taryhyň iň zalym hökümdarlarynyň biri barada aýdyp geçeýin. Taryhyň gören iň güýçli hökümdarlarynyň biri siziň pikiriňizçe kim bolup biler? Elbetde, bu Çingiz han. Asyl ady Temuçin bolan Çingiz hanyň dogdugy günden soň dünýä asla öňküsi ýaly bolmady. Sekiz ýaşynda mongol taýpalarynyň birinde kakasy bilen giden kerweninde kakasynyň iň ýakyn dostlary tarapyndan zäherlenip öldürilenden soň ejesi we doganlary bilen bir kiçiräk obada gizlenip ýaşamaly boldular. Bu geçiren kyn günleri onuň geljeginde uly rol oýnajakdy. Çünki onuň aýtmagyna görä, onuň maşgalasy açlykdan öljek ýagdaýdaka doganynyň bir balyk tutandygy we ony öz maşgalasy bile paýlaşman iýendigi üçin öz doganyny öldüripdir. Çingiz han ýaş ýigit wagty duşmanlaryndan ýeňilip, hytaýlylara gul edip satyldy we bir ýyldan hem köpräk ol ýerde gözenegiň ystyna saklandy. Çingiziň aýtmagyna görä, gözenegiň içinde satylmak üçin oturan wagtlary onuň ýanyna bir garry buddist gelip, Çingizden özlerini bagyşlamagyny islediler, sebäbi olar Çingiziň geljekde uly bir hökümdar bolup we dünýäni ýakyp-ýykjakdygyny bilýärdiler. Bu garry buddist Çingize kömek etjegini aýtdy, emma onuň ýeke bir islegi bardy, daglaryň depesinde ýerleşýän Ýutan atly buddistleriň ybadathanasyny ýykmazdygyny islediler. Hawa, ol hakykatdan şeýle hem boldy. Çingiz Hytaýy ýer bile bir edip millionlarça adamy öldürdi. Ähli ybadathanalary we binalary ýok etdi, emma şol ýutan ybadathanasyny ýykmady. Çünki garry buddiste beren sözüni we özüne eden kömegini hiç unutmady. Orta Aziýadaky göçme kowumlary toplap, Hytaýy basyp alandan soň Çingiz hanyň ýeke maksady bardy, o hem tutuş dünýä hökümdar bolmakdy. Şeýdip günbatara hüjüm edip başlady. Eger baran şäherinde mongollara garşy çykan bar bolsa, olary hiç hili bagyşlamaýardy. Asla özüniň hiç kime nebsini agyrtmajagyna söz beripdi. Şonuň üçin iň uly pidalar garşylyk görkezen türkmen topraklarynda ýaşaldy. Buharada bolanlar munuň iň esasy wakalarynyň biridir. Buhara şol döwür Aziýanyň iň ösen we iň köp ilatly şäherleriniň biridi we Çingiz hanyň planynda hem bu şäheri basyp almak bardy. Buharanyň han-begleri halkyň ýagdaýyny we janyny goramak üçin Çingiz hana bir ilçi ugradyp, metjitlerini ýykmazlygy, kitaplaryny ýakmazlygy we halkyň ilatyny gylyçdan geçirmezligini islediler. Eger şular berjaý etse, olara boýun boljakdyklaryny aýtdylar. Çingiz han bu teklibi kabul etdi we şäheriň on iki gapysy mongol goşunlaryna açyldy. Şähere girenden soň Çingiz han taryha gan harplar ile ýazylan sözleri aýtdy, Metjitleri ýykmaň, ýakyň! Kitaplary ýakmaň, derýalara zyňyň! Adamlary bolsa gylyçdan geçirmäň, diri-diri gömüň! Hiç kim maňa sözümde durmadygymy aýdyp bilmez diýip belläp geçdi. We şol döwür bir milliondan köp ilaty bolan Buharada Çingiz handan soň ýekeje çaga hem galmandyr. Indi Çingiz hanyň maksady diňe dünýä hökümdar bolmak hem däldi, ol ölümsiz we soňsuz bolmak isleýärdi. Çingiz han bir goja buddist ybadatçysyna ölümsizligiň Syryn sorady. Goja buddist hem Çingiz hana Näçe köp aýalyň bolsa, şonça-da köp ýaşarsyň diýip aýdyp geçdi. Çingiz han şo sebäpli her basyp alan ýerinden onlarça aýal edinýärdi. Çingiz hanyň diýseň köp aýaly bolupdyr. Hatda häzirki döwürde dünýäniň ýigrimi dört million ilatynyň Çingiz hanyň ganyndandygy aýdylýar. Şol döwür Çingiz han söweşlerde jemi kyrk million ilaty öldüripdir we dünýäniň ýarsyny basyp alypdyr. Hawa, çagalygy kynçylyk we açlyk içinde geçen çaga geljekde dünýäniň iň uly we iň zalym hökümdary bolmagy nädip başardy? Han bu soraglara şu sözler bilen jogap berýär, Pikir etdim, şeýle köp pikir etdim, hiç bir adamyň pikir etmejegi derejede pikir etdim. Belki, Çingiz han soňsuz bolmagy başarmady, emma soňsuzlyga adyny ýazdyrdy. Wideomyzy halan bolsaňyz wideo laýk basmagy, öz pikirleriňizi komentariýada bellemegi we kanalymyza şu ýerden agza bolmagy unutmaň. Eger-de görmedik bolsaňyz öňki wideolarymyzy hem şu ýerlerden görüp bilersiňiz.